कनी साग भात बनेने छी तऽ दिया साग पर बड़ा मोन हमरा जाइत रहै है मन छुछुआइत रहै है छोटकी कनिया तऽ अखनी गाजर गाजर पढ़ै छै किछु अनलखिन की? नहि कहलकै कि सरस्वती पूजा आब नजदीक आबि गेलै ने हाँ। आ ओ कथी कहै छै चतुर्दशी तऽ कहलकै बाबूजी कहियो जायब ने तऽ गाजर लेने आयब। हाँ, हाँ। सेहे बात कहलकै नहि हम के किछु अनलखिन हम से नहि नहि नहि हम तऽ- आ लेबै तऽ हम हिनका नहि देबै अहाँ के हम नहीं दब लेबे त हम दू रंग के नेट करबे देखियो हम दू रंग के कन्या केना नेट करबे अरे जेहने छोटकी पुतौ तेहने बड़की पुतौ की दुनू बेटा जेना हमरा लिए बराबर तेना दुनू पुतौ हमरा लिए बराबर है बुझलिए नहीं नहीं नहीं हमरा गड़बड़ बुझा रहल यऽ ई पूर्वा में सक देखिए पिछुआरा हाथ घुसल के मौगियो को तनी एना के तानै छलै कि ताकि देखे नहीं मौगी कोई बात नहीं आइ तो पोल खोलवाइए कर एगो बात कहिए ने बाबूजी हम बुझ जाए तो गरिया के बंड कर दे ये बुझते कथी देखते तब ना बुझते की सब बनलखिन देखियो ना देखियो ना हे अहाँ ला देखियो ले लिए कदीमा कदीमा के सब्जी अहाँ के बड़ पसंद ना हां अब भुजियो ओकर हमरा बड़ नीक लगे ई देखियो ले लिए आलू

तीसी सजमनि बना देबै हाँ आ ई टमाटर ले लिहन देखे तऽ नहि ने है टमाटर ले लिहन बुझलिए कोनो चीज के अगर कमी बुझायत ना हाँ। दिक्कत हो तऽ एक बेर हमरा कहि देब कि बाबूजी हमरा ई चाही ऊ चाही अच्छा कह ज- जकरा हिनका एहन ससुर रहतै हाँ। तकरा कथी के अथी तऽ- हमरा तऽ बापो के ने मोन पड़ैया हम तऽ अहाँके देखै छी तऽ दू कर हमरा दानो घोटा जाइ है आ ओकरा जे देखै छी तऽ मत पूछू खायल दाना हमरा नहि पचैत रहैए आ बीचमे जे चलि आबै है तऽ आओर बुझियौ हमर माथा खराब भऽ जाइ है माथा खराब भऽ जाइ है अच्छा माथा नहि खराब करो चाय बना देबै चाहे ओ नहि पीबै कहली कि आराम से खा। आराम से। अरे कनिए तऽ राखि लै छी हँ आह, हा, हा, हा, हा। बाबूजी बच्चा छोड़ के कंठी लगा कहे छलखिन कि जे हम दू रंग नहीं करे छिए हैं ई की बुझे छथिन हैं जे हम ओहने छिए जेहने पहले छलिए तेहने हमहूँ ओहि घर में बसत बसत ना छठू चलाक भऽ गेलिए उहे तऽ हम देखै छिए यै, जे बच्चा कोन कते है, हमरा बुझिया ई लिअ मानै ने। छथिन आ कते अइ पुतोह के मानै छथिन चुपा क्या दूध पिया क्या हाँ हाँ की भेल कनिया अच्छा की भेल वह तक कहलियन छटकी पुतौल कदीमा गाजर मटर आलू बुझाई है हाँ? ई मोगी देख लेलकै ई कनिया देख लेलकै

क- कथी दने कहै छै बुढ़िया लोक से खिस्सा बिसरो बिसरो जाइ छी ओए आब किया ने हमरा पट्टी पढ़ाएब अहाँ दुनू ससुर पुतहु हैं याद रखथिन समझ गेलखिन ससुर जी यह चालि पर ना खर्रा बारहन लगतनि हिनका समझ गेलखिन अखन जे दू रंग करै छथिन

हम अपने पढ़ने छी बकरी यूनिवर्सिटी से पास भेल छी कथी कथी बजै छै बाबूजी देखियो अहाँ गलत फहमी अपना दिमाग से हटा लिया अच्छा, बुझलिए हाँ। निगेटिव हटा लिया एहन कोनो बात नहीं है बाबूजी सुन लेती हमरा निगेटिव आ पॉजिटिव सोचैए के नहीं है एगो पुतोह के मोट करे छथिन ओकरे ल कराती हम कहे छै ने उपछी मारी माछ आ ने उपछी खाता ने हम ससुर के एते मोटरी लेम ने एते खाय ला पेट में कारण कोसली करे ला दे ठीक ना अगर आए दिन से हमरा दुआर जैसन अगर टप गेलखिन आ धिपल मार मंगथिन त लोल से दबन लुत्ती लग के आन आन के पता रखियथिन दोसर के मोट करथिन दोसर के खाए लेथिन हिस्सा लगबे हमरा ले हां हम जाय छी बात मुखिया जी के कहबै वार्डो साहब के कहबै आ सरपंचो जी के कहबै देखियो अहाँ के कहली कि झटसन झोरा जे अंदर घुसा लिया त घुसेबे ने करी झोरा अंदर कहलिए ना जे ओकरा मन में शंका भऽ गेल छै शंका भऽ गेलै

ठीक है चल याद रखथिन माय बाप छथिन अगर माय बाप भऽ कऽ ने दुर्नीति करथिन तऽ बाल बच्चा चारि गो नेत रखतनि समझ गेलखिन जे वाजिब माय बाप चलै छै तकरा तऽ बाल बाल बच्चा खाइए नहि दै छै जमानामे आ ई दुरंगा बाप के के देतै खाइ अच्छा ठीक है चल खाइ छलै बुढ़बाके की जे हम पहिलुके देखता बुढ़बक छी तऽ हमरा बुढ़बक बना देतै खाय ला तऽ देबै मर भात साग दै छी के सजके सब्जी अब हमरा बाबा बाबूजी एगो बात कही ना की कहि कऽ तऽ दीदी सहिए गप देलखिन हँ जे दू रंग के नेत आइ हमरो दू गो बेटा यऽ हमहूँ दू रंग के नेत करबै तऽ हमरा तऽ गैर मारि हेबे करत ठीके कहलकनि हँ बुझलखिन आइ से एहन लेकिन आइ जते अन्न के देलखिन हँ तते हमरो दऽ दौत बुझलखिन चाय बनेने अबै छियै सुन ओकर बात में नहीं या बुझलिए ने हाँ। ओकर बात में नहीं अरे अहाँ के हम मानने तेली हम मानते रही चलो चलो, चलो